обнуление диэннэрэ дуу, ыраастаныы дуу саҥа билиикилэригэр эбэттэ бэгэтдер эт буолбатах клетка быты киирэн бу хаҥата гон хайда тардан ол душевная өрүү боллагана эбэхат киһини дьону кыттал тыһына эттети бу кинетечный уровень бу внутренний дебит прокуратура вот иммунная клетка вот барта бастуйдан турар есть ол биир оны булуоххар диэри эргиллэ туран арылы ян тугуйде тараяната саалынан холкутаан гормона индалка ярачир дер боско болот түгеннери болар бары хар болохта минем боламын дехтерин сип видеале буруйданабын өйдөөтүм уларыйабын улартабын көннөрүнэбин көнөбүн диэбиккин били суохтарыгар болҕомто уураһын иккис ойбоммут үлэлээбитин таптал кудаһаныахпытын син табылымынан махтал махтал диэн син ол вообще вибрация тоох религия туунан киһэринэн хаҥырыхта Бишимбаевы тоҕо буруйа суох диэтиҥ тоҕо уонна туохха уопсастыба буруйдааҕы диэн өссө көрүҥэр эбили алҕаһы оҥорор дьоннор

Аһары өйдөөх, оны ол энергиятын кыайан батарбакка, он арыгы. Арыгы содула. Арыгы. Аха. Холобура ити кыыс салтанааты кири салтанааты ми күштэхпе энергиялах оны ми астрология онна дьине отут алта хастағы отут алталах де болла ди уже сахаратын эрер кыс болла дигине ди эмиет энергиятын астрологияны эрэ болбакка дин диннак духовноска тахсыыта боллар ити ол багар быһыаны бетейле бетер хайда эрэ ити кини хараҥа кутун өлөрүөхтээтэ. Холобура, олаата дьиэ кэргэн иһэр арыгы вообще иһиллиэхтаах. Тем более төрөппүт оҕотун кытта иһэрэ ити вообще нонсенс. Төрөппүт оҕотун кытта биир остолго хаҥа дьыл да булун бырааһынньык тугу арыгы иһиэхтээх. Дьиэ иһигэр арыгы суох булуохтаах. Оҕо улаатарыгар дьиэҕэ арыгы баара норма диэн эти сыыха.

Оттон наһаа элбэх киһиттэн аан дойдуну барытын хаyaата же аймаата онута наһаа элбэх киһи барылары бары да буолуохтарын хеп ола буруйдуулар. Ана ти биле аһарахана гипностаннар кы кытта кыыс кутун кутта кепсете тахсаатыыллар итинник наһаа бар. Оннук буолбута. Эп аны оннук удел бөңроллор. Регрессиеңин алқасқа хаста да түбэһэн көрөрдөөхпүн албынныыллар. Онна арыгылаан элбикки хирдикке барбат.

Олор бу хаалбыт дьонноро таҥараҕа үҥэн, бу кыыстарын дууһатын ыраастык тута сатаабыттар буоллар, бу маннык айдаан-куйдаан таттарыахтар этэ. Ол ити кыыстарын киттитээһин, ити кыыс хас эмэ үйэҕэ харан хаалла. Хаалбыт дьоннор бу алта ый тухары аны буллаҕына ити өлөр өхсүтэ эмиэ киттитэр. Кини төһөнөн киттитэр, кини бэйэтэ кинини киттитэр курдук гынама, кинини төһөнөн элбэх киһи үөҕэр кырыыр, оччонон кини ырааһырар. түптэритинэ ол иһин кини билигин эппитим сухоизводыта ханхалыын син тоҕо диэтэргэ бу тулалыыр эйгэ наоборот киниэхэ улахан наказание бу бырастыгынан бэйти бэйтин суобаһын кытта хаалбыта боллар киниэхэти улахан наказание бұл ете онна үрдүкү хокон үрдүк хут диэн бар онтон киһи эмиэ биһи дьоннор биһи де хут тохтахпыт биһи үрдүк хут куддаханан ону болбатах биһи бэйэбит собаспыт

бэйэбитигэр болҕомто онно бу билиҥҥи буола турар түгэҥҥэ биһи эмиэ анализ кини эрэ анализтаабакка бэйэбитин бастык уочараттан анализтахпытын наада ини гыналлар ини гыналлар эти туох буолуон сөбүй хайда буолуон сөбүй оттон мин олохпор хайдах сыһыаннаабын ол атты бир имин өлөрөһөнөрө болбутак бу взятка дылар дьонго хайда сыһыаннаабыны взятка берер дьон мен бэйэм взятка беребин до диет ылсыы берси биха саха херернаха бар ити улаккан эми туох түптэригэ тардар суол быһыы-майгы диэххэ дууһунаас харчылаах буолааһын ити эмиэ ол иһин ити ас кэмиэхэ говорю бүтэтилэр былаас быластун албыннаста диэн быластун албыннаһы буолбата былаас бийбээбит иитэн таарбыт ити эмиэ холобура абааһы да курду буолар күннээх биһи тугунан аһатабытый диэн бээбит бэрик бере үөрэтэбит онно бу бэригим сахтар диэн аңарабыт бэйэбит бэйэбит сайдыыбыт суох аны бу суол оҥороллоругар бу ууну ханан эрэ бүөлээбиттэрин эми бэйэбит билиибит мөлтөҕүттэн биһиитини бартын таарабыт тоҕо биһи бэйэбит дойдубутун бэйэбит сахабыт сирин харыстаабаккабыт хара омуктар дьидьибит туохтубутуй тоҕо диэти хара омук ыспытын кэннэ бит да аймалган таарабытчы бэйэбит бэйэбитин көрүммэппит кыайан бэйэбит бэйэбитин кыайан көмүскэммэппит бэйэбит бэйэбитин кытта алтыспаппыт. Бэйэм эр дьоннор бэйэлэрин сахаларын кыргыттарын убастаабаттар кыргыллар, күһүлүүллэр, өлөрөллөр. Онтон атын омук кэлии киһиттэн ону ирдииллэр. Ону буолбат. Биһи бэйэбэ холобурдарбыт. Бэйэбит сирбитин ытыктаабат, табахпытын табахтаабыт сирбитигэр быраҕа тэпсэ иһиллии сылдьар буоллахпытына тоҕо омук киһитэ кэлэн биһиэхэ дворниктыы сылдьан дворниктар олуон биһит абааһы көрө көрүү сылдьар. Бастатан туран, бэйэбит бэйэбитин убастыктаахпыт, тулалыыр эйгэбитин убастыктаахпыт. Табахсыттар бастакы очередь өйдөрө баайыллыбыт дьоннор дьи, аргыый иһэр дьоннор бастакы очередь эми өйдөрө баайыллыбыт дьоннор. Арыгылыргытын аччатын бырааһынньыктарга дьиэ иһигэр аргыс суох болуохта. Бастакы очередь. Холодильникка даҕаны остол данныгар, орон данныгар суох болуохта. табахтыыр буоллаххына дьиэгэр табахтыа суохтааххыт табаххытын табахтаан бараҥҥын ханнара бэйэҕит сиэпкитигэр бу манна питерга ыттарын саахтарын халапааҥҥа ыган баран эбэһээт уурна мусоркаҕа дьэллэрин курдук ти ыты дэлэ барагыхтара да тубиэха саха ыттарбытын да убастаабаппыт даачаҕа дьэбит даача кэнниттэн хаатар даачаҕа дьэ кастрирuyдаан дайдибэппитти ол төрөөбүт ыттар ыһылла тоҕулла онтон быттыйан туохтаан өлөллөр ытырык буолаллар куруук аччык буолаллар Ол иһин бу бэйэбит бу тулалыыр египтер туугунарбытын токул балконтан ылан табахтарын быраҕа быраҕа дьиэ таһа барта табах акурага буолар. Ити эмиэ ити кыраттан барта турар. Бэйэбит бэйэбитин көрдөрөр буолар. Олин билин йоголор көроголор эмиэ били уа ырастыктаахпын хомуйуктаахпын диэн хайылар олгам аттыгар бар тыһа жирбахтар кинер кыра кэмге эмиэ бу ырастыктаах барыһар булактар мен эмион буолабын дехтерин син. Ол иһин киһи баспытаанньата эмиэ кыра кэмҥэ эрэ туһалыыр, ото тулалыыр эйгэ эмиэ туох баспытаанньата эмиэ туох дии туох да туох буолар олус үчүгэйдик ото дириҥник баһарда Елена аны туха барыха дии маннык туох санаа киирбит сеп ыйытыы да курдук буолбатах аны бэйэбит ырытыахпыт дии махтал таптал үрдүк вибрациялар чувство вины, страх эти кутталар туһун кэсэпиппити, оны бу буруйданы, буруйдааһын, низкие вибрации. Бу маны кыпкыра тийбекке сылдьар өйдүүр. Бу маны кыпкыра тийбекке сылдьар өйдүүрбэр диэбитсеп. Дьиҥэ страх и чувство вины переработал отой бүтэһигэр диэри куттаммакка тиийбитим. Ити сводтан хүрбүт киһи прожил уонна нормально буолбута диэн. Ити куттал бэйэни буруйданыы. Көрө раз буруйданы туһунан. Билим аска эме питимди ки ховостах ки бейтим буруйданар. Онна уларыйар диэби кудуктеп. Ол гынан бара ити в идеале. Сэр үксө дьоннор били бэйэлэрин буруйданылар да буруйданан баттанан олох мен я не достоин счастья кудук баттанан баттанан депрессия кире хаалалар.

суохха болҕомто уруллаана киһи били баар боллаҕын эрэ махтаным ити эми албын турук хэп таптал диэн эптим кудук эме тапталы киибээтин иһигэр үүннэриэхтээх оччоҕуна эрэ олимпийинар үксэ ким эрэ таптыахтаах ким эрэ тапталаҕалыахтаах аны ити страсти мордасти второй чакрабыт иккис ойбоммут үлэлээбитин таптал куддаһаныахпытын син итинэми улаххан алгас баар

Аһартоллубут тоже өлөөрөтөн, тугунан туолбуппут өлөөрөтөн ол бар. Аха били сааспыт аайы туолан иһэр кудук диэбит кудук дии. Ол гынан баран өлөрбүт өлөрдет наконец ата наконец-то ду. Быһаҕас өлөбүттө толор өлөбүттө то били естественно өлөһүн толор толон баран. Болу

Эр киһим наһаа үчүгэй бэйэтэ ми анааран көрөр эбитсек оны кини ханаатын кытта атыстаһыппын баарым ааҕыппын баар арбаатахтар эти СПО-га сылдьар киһи диэтин ди онна төннөн кэлэрбэр эти кутталга ылларбатым диэн ди тоҕо диэтэргэ эти СПО эппитим курдук сэрии биир да сэрии мээнээх пустой киһи политиктар дьыалалара инде буолбатах инне үрдүк туох баар сыал эпион ол замысылын эмиэ сирге олорор дьоннор сирдээх олоҕунан олорор дьон өйдөөбөппүт ол гына сэриигэ тиийбит дьоннор олох сыаннаһан дьэ көрөллөр дириҥник уонна сыаннаһа үрдүүр олох сыаннаһанна ол ити спорттан кэлбит киһи араата

Аха, ол иһин туох ыалы батыһалларыттан туттуктаах. Аха, аны биһи Россия биллэн турар хылбыт олох үрдүк. Аха. Ийэ дойдуну харыстаах. Ийэ дойду эрэ буолбатах, аха, ийэ дойду таһына бу киһи киһиэхэ сыана. Киһи киһиэхэ сыана. Национал олейн холобура эти билигин хорен жалкыялар национальный вопрос көтөҕө хатыыллар. Национальный вопрос это вообще фашизм. Били миграннары бартан тутан эрэллэр же. Ол иһин тити миграннар ыытаһан диэн эми киһи бээтин эми местетигэр тугар жин ону миграннар тоҕо ыытан эрэллэр тоҕо ден кинер биле эми тити мен элбэх миграны көрдөхпүнэ билети мусульманская религия оттон ити религия туһунан киһеренен хаңырыхта се отаманы кэтээн көрдөхпүнэ киндер билен наха биле тухха күстэх пае авторитарнай туохха дьыллар. Блинкиннер били үөһэттэн приказ эрэ кэтээһэр курдуктар. Мен санабар бийди приказ хаятааны киндер ойон турдахтарына бартын хотан ахыктарын син. Авторитет или сектантская оҕостохтахтар, мышлениялахтар. Киндер били

эфирнай диэн эфирнай аха эфирнай ол гына эфирнай курдук гынан баран бу аҕа дойду ийэ дойду эмиэ тугу бэйэбит коллективный договор бутта курдук аха аутсорсингы тохтотуохха трудовой договорынан бу үлэлиир дьоннор бэйэлэр штаттарын үллэһиннинер диэб куда тут ме кадров их боломмуннаранан отдел кадров үлэһитэ боломмун уна юридическай туох боломмун инник бардын көрөн докумуонунан тугунан саалаан дии Дьэ, аҕыха да туһаабытын бу сырдык уона хараҥа например диэбит сөп сир үрдүгэр бааллар киһини бэйэлэригэр тардаллар ону киһи талар быһылаах хайа өттүгэр барарын сырдыкка талаһар киһини аны ыытымаары сорун сордууллар дуу эттэнии диэннэрэ дуу или хайдах дуу душевна ыалдьыы обнуление диэннэрэ дуу ыраастаныы дуу

вместе быть дьаһаана. Ол эт-сиин бу на клеточном уровне баран эрэр буллаан, алаата биһи митохондрийдарбыт иммунитет тохсу аатыр. Ол биһи холобура туох кудук Росгвардия. Росгвардия или полиция били көмүскэнэн били тохтуат баррикада оңоро оңоро киллербэп болаатыр. Чужеродное чужою бу хаҥа туох былааска киирэн биирэн баҕарбат. Эп олин эппит онно охсуһар. Олин эттетии диэн эми абаһаны кытта охсууһу курдук болар. инкарнация буолбатын гына бу лин атын информация хаҥа билии киирэр ол төбөнөн эрэ киирэр үөһэнэн ханан да аллараанан илиинэн ытыһынан иһинэн эмэһэнэн буолбатах диир кудук ти сэп ха онна итиннэ эттэтии тух душевнай душевнай ыарыы душевнай ыарыы диэн холбор эти хаҥа билии киирэ була төбөнөн душевнай ыарыы боллагына эбиһэт киһини дьону кытталтыһына ким эрэ хомотор хоргутар итиннэ киһикут тоҕо инник гыннай тоҕо инник диэтэ сүрэхпин сүрэхпин бааһарта диэби курдук диэтэ душевный оле үс көрүҥ инник ыарыы бар абааһа киирэн эрэрэ эттэтии бу клеточный уровень бу внутренний бэйэбит ол прокуратура вот вот иммунная клетка туху барыта бастуйдан турар сеп эттэтии хаҥа билии киирэрэ төбөҕө это нейронка умайар курдук прямо кэйиэли-кэйиэли хайырсар уонна дууһа ыарыыта дууһабыт сайдар таһымар тахсарыгар итиннэ дьэ хомотуу хоргутуу бар ол гынан итиннэ биһи киһиэхэ өстүйэ абааһы көрө буолбакка киһини наһаа бырастыы гына диэн буолбакка киһини өйдүү ылына үөрэниэхтээхпит аны ити үлэһин бырастыы көрдөһө дим практики прощения диэн мин эмиэн ылыммаппын тоҕо диэн бырастыы гынаһын албын наһаа бырастыы гынаһын диэн албын үксүгэр бу ылынааһын диэн баар буолуохтаах ылынааһын ини буолуохтаах ол гына мэти түгэн миэхэ тугу эрэ биэрэр тугу эрэ өйдүүрбэр тугу эрэ хаҥа таһымҥа тахсарбар ол иһин ити үс көрүҥ ыарыы баар дии Сэ салхыһаһан этим ди шибатыганарын өрөбитти олата. Кыра кыра барыхка уһун байбылах. Ди. Куһаган сана киһи көхсүтүнен киирен, моонню кенинен кэтэххэ киирер диэн кэтенен көрбүтүм. Онна калапын турурарга үөрэммитим. хап-хара күүгэн буолан, төттөрү тахсар буолбута. Ол аата абааһылар киирэ сатыыллар быһылаах дии санаабытым. Клапан туруоруом иннинэ кэһэтэ кэһэтэ кэһэтэлэр киирэн диэбит сөп булкуйан ити чараас эйгэ баар эбит үөрэтиэххэ наада эбит сырдыкка талаһыахха наада эбит диэни төттөрү тардар күүстэр быһылаах. Кэнники киирэллэрэ аччаата диэххэ сөп, киирбэттэр да быһылаах, син көмүскэнэргэ үөрэнэн дуу, диэхпэр дылы. Туох хайдах оҥоһуулааҕын билээрибин, мыысыл диэн тугун, хайдах киирэрин, тоҕо киирэрин, ким ыытарын, ылыныахха дуу, ылынымыахха дуу. Кэрэрэ ити энергетическай ойбоннор киһи көхсүтүнэн бааллар диибит дьон киһи этигэр буолбата бу көхсүбүтүттэн холобура бу биһи сис көхсүбүт буоллаҕына ман аҕай сантиметр таһынан ориентационный поле руйдатах иһэ пустой болар ди көнде ол киһи этэ пустой курдук Аны тоҕо көхсүн ол этэбин дьэ баалар хорохтор сүктэрии буолаллар көхсүгэр сүктэрэ сылдьаллар оны сүктэрии дибин маны көтөхтөрө дебэппин дии сүктэрии дибин ол иһин эбиһээт эти куһаҕана баалар бастаан көхсүгүттэн аҕылыллар көхсүгэр ыйаасталлар вот иһигэр кирбип була уже бу пораларбытынан клетканан киирээһин эттэтэн диэби кылдык же кини хөпкө маны көрөрө хөпкө чувствуйдур аха оны сүктэрии диэн этебин манна аха Аны ти кихеми этин тугун бөҕөргөтөр эми биохимиятын эми күүр диэн наада. Биохимический составын именно зарядкалаан работа зарядка хороҕ зарядкалыырда хэньи ох булар ди. Кыах суох булар. Тоҕо диэтерге она кихи киңэ нар этеми биохимия. Ити бишин баевы витаминный комплексын чөлү көрбүттэрэ болар эти киңе эмиэ тохтуот этин эмиэ төрөппүттэрэ да бу кэргэнэ да бохон торбохос арыгынан арыгы истибит он били пиво иһэр боллахтарына иктээн бар то витаминнер мини хурайыллара онно өссө эти кытаанах эти буокка коньяк өссө клеткаларын өлөртүр ча ол клетка хаҥаттан атын дьалхан нейронный туоххайын ол гынан ол клеткаларын өссө кыйын растамматтар дальше микроэлемент тахсар бу өлбү клетка били могила курдук

Улин этин синин бу буор кутун, ийэ кутун тугун саалынан да шаһалгы барыннада. Олин итин ха сеңээрен эмиэ махтанан хуруйбутугар эйеха миэ улахан махтал болмуйун. Наачуга ыйтылар. Оннук. Жа эмиэ аҕаях ытыхалла хеп бар. Олохпор элбэх тургуту бар, кэнники кэмге бэйэм санаабытым буолбатах. Олох атыттар дьайар курдуктар. Сыһарым наһа элбээтэ, соруйан оҥоруу курдук бар. Ол аата барыта куһаҕан түбэһэр игин сатаан быһаарбаппын, баһаалыста туохтан ону буоларын быһаарыххыт дуо? диэбит. Киһи били эми кэм кэрдиистиги кылла кэмнэрдээх чуумпурар да кэмэ, хайдар да кэмэ уһуктан тугара оҥорор дьаһалы бэргиир кэмэ баар болар дьэ. Сороҕор дьоннор утуйуохтаах кэмнэригэр били хол кутуур бириэмэ үс иин курдук бэриллэр сеп

хайдыыга барыахтан син ол иһин киһи бэйэтин алҕастарыгар эмэ махталынан туолуохтаах аха диэбит курдук ти ол аата опыт ааһаджаан ол гына инник алгас оңоһуллар ин кэмнэригер били не усугублять диэбит курдук жаамабытын хаһан бербаха если ты понял что ты в яме тохтоо диэбит курдук ди перестань его дальше копать диэбит курдук потом тоҕо диэтэргэ тахсарга эмиэ кыдьыгар қан соҕус төһөнөн дириҥ жаама хаһабыт Ол иһин инник сыыһаларга махтанан баран ол кэмҥэ бу биир-икки сыыһа оҥорон бонно толкуйга киириэхтээхпит. Аһаа ити сыыһа итинтэн хайдах били наһаа буруйданаһыҥҥа кииримиэххэ наада. Оче мин наар балҕаһыыбын мин э, депрессияҕа киириэххэйин. Аһаа итини алҕаһаатым так ити анализтанан көрөн баран ини буолбакына маннык маннык гыныахтаахпын дии. Бу хардыттан ини буолбакына

подругам дуу илебэтэр испэт атын дьону кытта алтыһа барабын дуу дьайаллар атын буолар буоллаачы онно мин эмиэ тугум это же мой выбор тоже ди ол били иһэбин түспэппин ду женере выбор бар кинилин эбэтер атын киле аһаҥаны билебин ду хай билебин ду билбеппин ду үөрэнебин ду үөрэмэппин ду ден ити ме тулалыр аттыгар бар дьон этебин дик бу интимный зонаҕар кими киллерер гиттен наха тутлукта он хайда жиғ олорор гуттан эбиһээт ол эбиһээт киһи барыта үс этээстээх дьиэҕэ олоруох тахтыым буолбатах ол гынан баран бу чумпу даже этэбин дии бу хасиэттэргэ титирик сыпылыктары дьайар итирс хасиэттэр бар буолахтар онтон көһүөхтээххит аха ол ата биһиги этэбит ти куруук карма диэн хахалыта олох түһэ диэн эпипит отон баар эти каратын холхойон тоха ди тохтаан ахыха олох түһэ диэн Хөпке төр буолахпытына итинне ме бэйа санаатын этээриҥ, ити бэйэбит бөрүбүттээбиппиттиэр. Онтон карма олох түһэ, чолаан били бастатан туран дьону кытта сыһыан, онтон ол ара буолбакка өсө эгерин кытта сыһан ол ата бу ыттын кустун диэбит курдук бу дойдугун кытта алааспын кытта диэбит курдук дьиэбин кытта ити ме барыта

Олин төһөнөн ити били аллара били бэйэбитин ырыта бэйэбитин анализтанар кэммитигэр нар атын дьону анализтан атын дьону кэтэн атын дьону хырсан атын дьону батыһан холобура Лида дьыалла мин дьыалым мах холобура мин билин дьыалар кэмин болбатах нейн кытта батыһаммы башы минуска киирехпин син холобура хэп эйине атын кемнердэх булла мех атын кемнерим олин тиннеме холобура мин сыһабын мех хатаммат наоборот кимер өтүктэ хатаһын бар болон синеме диэн этэбин сөп итин эмиэ болҕомто кии бэйэтигэр болҕомто үөрэн аһатыахтаах олен сыыһыы буолбакка наоборот опыт нарабатывайдыы сытар булуохха иһин бу кэмэ кэллэҕинэ бэйэн суолгун бу уһуолун бу хастырды буолар кэмигэр туора үлэлииргэр туһа буолар гына диэбит кудук те матрица шибады көрдөрөр диэтине салхы маннык диэн эми ханаатын кытта атастаспыт сэл миигин бастаан билсэн баран чэпчэки үөрүннэн баайыгын дииллэр онтон кэминен толлон тэйэн бараллар кытаанах көрүүлэхин диэн мин сымнаҕаспын аһаҥынаспын ол эрээри чиэһинэ санаабын этэбин доҕодонухпун баарабын туох диэн сүбэлиэ тигиттиги арычы бэйэм курдук киһи мин кытта өр кыйыны ме дьоннор алтыспаттар әхадэ тулуйар жүргүн кэргени мин тулуйарыттан тати бэҕэт туоххут болла жеме дириң тохтаккыт күстәғін эргелах дьоннор аттыларыгар өр дьон уйбаттар потому что күстээх аһаҕас дьон аһарычейин аһаҕас дьоннор дьон уйбат тулуйбат

Ол иһин бэйэҕитин ини буруйданыма хайдахпын эрэ быһылаах гынын этинде тухтен хүбэлиэхпит эти эн тух диэккэне мин кудуктунга тугу сибэлиэн эти оттон тоҕо дьон ол кутары диэн була этер ди бу чехиня санаабын этебини олата хараҕана хара диир үрүҥ үрүҥ оны дьон били хараҥатын көрүөн баҕарбат дии наар бэйэтин үрүм наһаа үчүгэй олох ото хас биди киһи эйгалаах болор хас биди биһи бэйэбит эми инник мөкө өрүттердээх булахпыт дьону

көрүн мантыкаҕын тоҕо нигиэтин ити тылгар итиннэ маннык диэн сыдьа маннык суолта сыдьа тоҕо нигиэтин итик ырыта били кэрсэтиннэрэ итиникке аҕалаан дии ону оро дьон биллэн турар ким хараҥатын хатаан кыйбат били өһүргэнэр кыйханар кыыһырар түгэтгэлэр ол иһин дьон толуйбат

доҕор көрдөмөн доҕор көрдөөтөххүтүнаар тухха киириэххит бэйэҕитин сүтэрэн биэрэҕит бэйэҕит күскүтүн ити хаамай улахан күстүс дууһаҕыт биэрбит күүһэ булаа дии бэйэҕит бэйэҕиттэн һыдьын онно бэйэҕит курдук киһаттык тыыркалиэҕи бэйэҕит салҕаан биэрэр истэр онно биир үөрэнээччим ыйыппыт эмин наһаа дьоннорго кыдьык бэйэтэ эппитинэн няшка курдукпун Хотя олох испэр оннук дии санаабыппын. Аны барыларыгар табыгастаах, сөптөөх буолаһатыыбын, удобнай буолаһатыыбын. Ону туох диэн сөбүлээтиҥний диэн эмиэ ыйбытыгар анньык курдук Оннуттан ити баары баарынан кэпсииргэ эмиэ туох наада? Хатыахха наада. Гибкость эмиэ наада. Били этпитим курдук личностка көспөккө поступоктарынан иннигимытын инник аҕалар диэбит курдук. Эн инниккине буолбатах. Холобура мен ити

Киһи уларыйын, уна киһилиин өйдөһүөхпүн баара булахпын мин кини поступагын тылын өһөн эрэ кытта тохтохпун была оле оголор эми мегорге дьэ инник болон маннык болон дем болбакка или инникки манныккын дебекка инник гыммытын инниктин мин эн эн куһаҕан киһигиттен хомойдум болбата мин эн инник гыммыккар хомойдум ин диэбит курдук ти ул аһаҕас кэпситиэ биһэт надо наһаа үчүгэй быһаарыы буолла өйдөөбүттэрэ буолуо уонна маннык сороҕор оҕолорум куттара миигинээҕэр аҕа саастаахтар диэн саныыбын уонна улахан киэҥ билиини билээри сылдьар курдукпун кэнники кэмҥэ арааһа бу дуу диэн бэйэтин оттон оҕолор үксэ үксэ бэйэбит даҕаны бу хас да эргиллэн кэлбит дьоннор буоллахпыт ити эргиллэн кэлээһин туһунан эттэххэ Отон өлүү диэн, смерть диэн нуччалыы дии. Смерть диэн бу эргиллэн кэлээһин болар. Хин биир почти. Дохорохто харан қалалар, отон биир эргиллэн кэлээһин. Мен бу орто дойду диибитте орто дойду диэн атынке бу бии аллара дойдуга жыбыт. Жигине ат курдук.

үрдүк туохха тахсар ол иһин билигин урукку үйэлэргэ урукку олохторго урукку олохторго диэн бу тыынча хүрбэ үйэҕэ хүрбэ биир үйэҕэ дьэ хүрбэ үйэҕэ хатан мапыла били хүрбэ биир үйэҕэ ти почти хатанар буоланар атаныахтаахпытым сыһыйыбаайа ону бии куппут эмиэр гиллэн кэллэҕинэ өйө бэргээн иэр били сознание үрдээн опыт ылан иэр оле болохпут аныскыл эргиллэн кэлэби бу билигин билбиппит көрбүппүт эмиэ туа буолар дьи нок ди те аны те бу это бүтэһик өссө индиинэһэр бу биир вопрос үчүгэй баа интэриэһинэ эмиэ туох иһин бу сиргэ дьон баарый киһи аймах туох туһалааҕый уонна кимнээххэ итинник ыйыталлар оҕолорум диэбитсэ э оҕолоро ыйыталлар аны бэйэтэ мин эппиэтим диир айыы суола биир ону булуох айыы суола биир ону булуоххар диэри эргиллэ тураҕын хаһан өйдөнүөххэр диэри колесо сансаар ыраастана ыраастана Онуоха эн санаан диэн. Ди. Тити колесо сансары динем иллюзия. Колесо вот барта спираль. Биһи эргиллэн кэлэбит, тукатын уровень олим бу оннюгами бар же бу бу биһи көрдө были эргиллэн кэллебит, аны ханабытыр бу через дорогу бар

Ол иһин оннуттан бу олоххо тухха кэлбиппит дии кудугутун ами таҥараны таарыйынлыха таҥара бастаан звук онтон свет онтон же күн оңорор ди сначала свет свет тен знание сознание знание курдук хеп били туоре а онтон күн онтон же сир онтон манхыйабай онтон хаамы бэһилинне киһини оңорон таара

хитим тардарбытыгар блин ону көрдөхтөхпүт эп онуттан били эми били наперед бардахха христосознание клетката сүрэх хаатар сүрэх самый сырдык уот сүрэх хаатар ол гынан ону булан ылыахха наада Оны оны элбетен барыха наада да? Оны оны элбетихха наада. Оннук. Дьэ, аны бу эмиэ майгыныыр предназначение билиэхпин баарабын диэн көмөлөһүөххүт доо диэн ыйыталлар. Оннотто тинге ситтэрен киһи хайдах арыллыан сөбүй? Арыллыы диэн тугуй диэн ыйыппыттар. Арыллыы диэн били дьон били эмиэ интуитивно чувствуйдур сүрэх арыйыта диэн де Олен сүрэхтэрин арыйа араһаны практика оҥораһатылар, аны тэбинэн туох да практика ытын ханааҕа арыллыбыккыты буолан син ол гынан бара бу лодка ударяется обут диэби кудык те наһаа үчүдү практика хүрэҕим арыллына кэлэллэн дьиэлэри кэргэннэр эһэм буралара элле туох эрэ ол онно охсуллар хүрэхтэрде тырааллан хаалар курдук те ол иһин анны маны практика эрэ буолбакка киһи бу дьону кытта алтыһыга эрэ арыллар арыллыы диэн оле араһана эмиэ таһымнардаах. Бастаан арыллыы кэргэнгэр, онтон арыллыы чугас дьүөгэлэргэр, онтон эмиэ маннык туохтаан-туохтаан холобура арыллыы үөрэтэ бу биһиэм арылла олоробут. Холобур бастаан арыллыым чугас дьоммор эрэ буолла, подругалар баар игин буоллаҕына, тоһор подругалар бар кэсээтэхпинэ били убаастааннар барахсаттар зевайды зевайды дьаһайа дьаһайалар диэби кудучи онтон уже үөрэнээччилэр курдук ким эрэ аҕайах киһи биэс алта киһи онтон төрдөнчө киһи аудитория баппаккына буолааччылар хотору кэминэ миэхэҥаттаһан үөрэх үөрэх онтон ити чэнник онтон арыллыым бу бэйэм информация оҥорон таһаарааһым дии үөрэх ньыма

кэпсии олорор эмиэ туспа хаҥа суол арыллыы курдук болар дьэ ол иһин арыллыы сырыы аайы хаҥ өттүнэн буланиыр сайдыы хаҥатта хаҥ аан арылла турар курдук бу биир дьиэҕэ киирдибит прихожка аанын арыйдыбыт ди подъезд аанын онтон этажпыт тугун аанын или лифт аанын хырыай хаҥатта хаҥ аан арылла турар Ол ата саҥа билиинэн, саҥа билиинэн, саҥа ону саҥаҕа киирэрбитин куттаныахтаахпыт. Саҥаҕа киирэргэ кии сыыһарыттан куттаныахтаах. Тоҕо дьон саҥаҕа барбатый сыыһарыттан куттанар. Сыыһа этиэм, сыыһа аҥарыам, сыыһа көрүөм, сыыһа туорахайыам. Кии сыыһарыттан куттаныахта. Баара баартан олейн биһим иһэ раз эрэтэбит ити биһи бэйэбит тус көрүүбүт. Би сыыһарбытыттан куттамаппыт сыыспыт буоллахпыт эттэххитинэ биһи көннөрүн йохпут.

Дьэ оннуттан бүтэһик ыйытыы болар сөп. Бүтэһик ыйытыыта тиийэн кэллиэ, то бүтэһик ыйытыылар диэхэ майгынаһаллар. Маны интириһэргээби, кэрэхсээби дьон уна тамахтаммыт дьоннор ити эпиппи кудук элбэх баайылар уна олох олус наһаа интириһэргээбиттэр, кэрэхсээбиттэр үөрэх туһунан ыйталлар. Бу үөрэх хаһаан буолуой, салата бу дьон деревняттан кэлэн бэлэмнэнэн тыаттан киириэх санаа келлэ диэн бу консультация ыытар болохына ити туһунан эмиэ сырдатыаххыт то диэн ханнык үөрэхтэр баалары туохтан саҕалыахха сөбүй диэн элбэх ыйытыы баар ити туһунан сырдатыахха диye Вот эти мин ыытар үөрэхтэрим барта нуччалы ди нуччалы эти амаңныгы базовый ветер перемен диэн киһи олоҕунлардар тыыл диэбит кудукчи сеп ол сахалыыта тахсыбыта

Ити сахалыы үөрэҕи Лидия тынчинчиен э, тылбастан тылбас эрэ буолбатах, оны кини бэйте бу хас эмэ сылы быһа үөрэммит, бэйтин көрүүтүн тохт арыйан үллэстерди олох сахалыы. Ити сахалыы тохтуру эми бэйте сыстылаһох болар гына эми үөрэнэн, анализтанан, кэтэн олох сыстыллары бар тынылан ити дириҥ хасыма ыйдагы үлэ курдук.

Ол гынан батат эти бастыкы үөрэхэти буолан син кимере өбүгэ тема теркирева нуччалы родовой программа бар диетилде. Эти ветер перемен диэтахпитине, онно холобур карма судьба, онна кармическое партнерство. Карма судьба ден карманы били карма дибит, ол гынан баран карманы мен сознание дибин. Ага, сознание на кытөлеләһен. Судьба дені энергия. Энергия хамсаана, онна кихи энергията бу судьба быт, жылга быт, кихи атыттан нахат утлукта. Холобура бу мин маннык чыыһылаҕа төрөөтүм, маннык кыыс оҕо буолан төрөөтүм, ол гынан миэхэ ханнык аатын эрэллэрэ наһаа ороллоох. Сөп? Ол иһин ити судьба диэн дьылҕа диэн үөрэххэ үксэ аат дьайыытын. Хорохчоҥҥо ааттара бассабап буолуон син хайдах дьалкыйан таһаарарын туох энергия биэрэрин, туох энергияны ыларын, тоҕо бу карманы кытта охсуһарын бу сознаниебыт онно бу ааппыт энергията ханнаһып түбэспеттерин ханнаһып түбэһэллэрин итинийин үөрэтии чинчийии болар сеп ону таһынан тух бар дитин ону таһынан кармическое партнерство бар киһи киһини кытта сыһыан бу туох камын бу киһилин бу сустум ден оно ти туоха спираль бир кылгастык бар эми

Ол гынан баран мин консультациялар булах бэбиһэт үөрөххэ баар дьон ылаһатыбын. Сеп онна һын ылах консультация кэлбип олахта үөрөхтен уроктар эми ариябын. Тоҕо диэтерге бу көннөрү консультация болбаха киһөйө санаат эми бу консультацияттан информацияны ылан олоҕор иҥеринер гына эми эби били наада болар сеп олehen ити көннөрү консультация ағаяқ кейінер алыхқа син ол гынан баратын үөрэххэ кэлэр быдан ордук буолар тоҕо диэн сиилии асык эмиэ этэн турардахпын дии үөрэнэһэ дьэн киһи бэйэтин сааһыланарыгар элбэх да элбэх информация бар ону барытын консультация кэмигэр киһи хатылаабат аха индивидуально бэйэҕэ терсибама биэрэн иһи туоххутун сылгытын туоххутун быһаарыахпытын син ол гынан баран тоҕо инник диэтибит туох уолталааҕый диэн этини дириҥник арыы үөрэхтэргэ бар но үөрэх диэн эмиэ били наар били туох кудук буолбатах буолла ди итини хуруйун быһарын кэпсээн эрэ диэн буолбакка толкуйдатар толкуйга тухтур толкуйга агалаһатыгыта бу кыдык мээнах көннөрү эниники манныкын энини гынаҕан гынаҕан эрэ диэн буолбатах бу айылга хайдах бу туохтан турары аан дойду тутула бу киһи олоҕо хайдах куппут дууһабыт хайдах кэлбитэ бу сознание хайдах оҥоһуллан турарын тими дириҥ да дириҥ билиилэр тибээте эмиэ философия биир туга көрүҥэ курдук те ол гынан баран итини бу биһи тоҕо бу маннык этэбити итини бартын өйдүөххүт Сеп биһи көннөрү бу киэң эйгэҕэ быһаарыныта хайдах тохтурбут этэ атыыбыт онно өссө дириҥ. Бу көннөрүтөн токуйдатарга теория кудук пар була ди оннотон киһи хаамай билиите киһи бэһэтин тугара үөрэтэн хайыра саамай үчүгэй бола дик бэйэҕин Олорон аны чугай дьомун эмиэ көрүөх. Аны үчүгэй диэн холбора үөрэх били хуруллан тура булан дьи кэргэңин кытта олорон көрөҕүн. Кэргэңин, оҕолоргун кытта оны бары ол кэнниттэн ырытааһын булар. Энини туох тиһан атын энини хайдах көрдүн. Ээ онну кэбит ол иһин даҕаны диэбит кудук эйтинени көрүөх канада бит ити олата куһаан болбатаҕа бит куһаан диханааппыт үтүө бит наоборот диэн түптэрите диэбит кудукчи. Үтүө диэбит түптэрим көттүүтүтун били сыыха сыһыан сыыһайдөөһөн буолбут буолуо диэн ол иһин ити үөрэх биир эрэ киһиэхэ дьайбат дьиэ кэргэҥҥэ бартыар дьайар дьиэ кэргэҥҥэ ди ол иһин оттон биһи бастатан туран эмиэ били эр дьоннорго даҕаны дьахталларга даҕаны сыһыаннаах дьахпытын ол гынан баран эр киһиэхэ туһа буолар дьахтара үөрэннэҕинэ дьахтардар үксэ үөрэнэллэр тоҕо диэтэргэ дьахтар өйө санаата саалынан холкутаан гормонайын жалкыйыра аччыыр дьэххэ ача настроенията эҥин уларыйара эҥин тугааччыыр уонна бу кэргэнин өйдүүрэ өйүүрэ эмиэ Уна эр дьон билиэ кэргэннэрин ыытар түгэннэр эмиэ элбэх буолар манна биһиэхэ бу ааспыкка эрэ

иҥин диэн били атылаабыт эрэ киһи диэн би хаябаппыт оннук диэн өйбүт санаабыт суох олен ити бу эфирдары көрбүт дьонноргут диэн оны бу ытыыларга петтитар эти туһунан тын кепсään тохтаатыбыт оннотон стечение обстоятельств диye кудук арабы сахалыы курс иккис потога арыллаары турар олен оны итининен туһанан диэбит кудук кепсээтибит туох баар били чопчу этиилэри туохха туһалааҕы, туох модуллар бааллар, ханнык уроктар баалларын, туох туһунан этии диэн инни эмиэ ссылкаларга барыта сайтка уһурулла садьыди сайттара эмиэ бэйэбит олох олоруммут оҥоробут көдьүүстэһэн дьэ токкуйга барытыгар киирэн кимиэхэ өйдөнүмтүө этиимтиэ буоларын гына болен барыта мээнэ вот ини хас биирдии буквата тыла барыта суолталаах оруннаах болар онон баһаалыста киирэҥи көрөөрүн сэҥээриҥ өйдөм хороҕордоннор биле кыйнаахпат ата

били үөрэтээччилэргит өссөшүйдей өссөшүйө ну оттон эссе элбэх кии кальяныттан үөрэнээччилэрбитигэр эмиэ ыытахпыт бобаа дии консультацияга дьэ аны бүгүн кэпсэтиини те улахан киэҥ кэпсэтии болла быһылаах онуттан көрөөччүлэрбит истээччилэрбит эмиэ олус эҥээрдигит буолуо диэммит эрэнэбит эмиэ санааҕытын кытта итинник көхтөөхтүк чөй баатык суруйан иһин биһиэхэ олус этэбит диир хас биирдии бэлиэҕит букваар барытын биһитиник кынат Тыр олох хадара наһаа үчүгэй буолар диэххэ сөп. Оны аспыкка ме эппит, билэрбиппит хас хаамай биле тох теңе интересіне ыйтыыны бербит киһиэхэ тус анал көрсүһү оҥоруохпут диэн бу Елена Кондаковалы онно тым биһиги сүбэлэһэн аха теккен аха сүбэлэһэн бараммыт бу киһи атын умна кестиме хури батаға быһылаға баара да бастакы сообщение это наче туохтохпут туга эрэ баар этэ тумун бэйдиэ хуруйуохпут сахалыы ааттаах уол успуоттан кэлбит наһаа элбэх ыйытыылаах этэ онно чүөбэйт эти ыйтыттан ыйытыы элбиит ура диген haa бөмүчү бай сообщение ыйытыыларыгар элбэх быһаарыы тахсан кэллэ ди онон бары сүбэлэһиэххит өйүөххүт диэммит эмиэ эрэнэбит итити этии ханнык вопростар этэй итити махтал таптаал сырдык бу киһи санаа куһаҕан санаата хайдах киирэрин туһунан бу сырдык хараҥа бу кини сырдыкка талаһар киһини хайдах хайгыларын сэ манна элбэх ыйытыылардаах этэ вибрация диэн тугуй хайдах сырдыкка талаһабытый ити көрөҕүт биһи воиннарбыт инниктэр дириҥ өйдөбүллээхтэр дириҥ санаалаахтар онна тапталлара махталлара олоххо олохха киэҥ аха били хороҕор этээччилэр дии бу хэрии кэнниттэн киһи психиката адьанан тухтаан кэлэр кини психиката эрэ буолбаха наоборот өйөһүнэ кэҥээн халыҥаан кэлбит киһи

Уоннаттан Уоннаттан манан түмүктээбэппит. Эссе биириилэр тахса туруохтара. Тоҕо диэтэргэ бу куйаарбыт эссе кэпсиирэ элбэх курдук, биһигинэн нөҥүө курдук. Ол иһин аныгыскы эфиргэ били эр киһи уонна дьахтар сыһыаныгар ити баар көстүүлэрэ ырытыахпытын сөп инник эмбэ тохтар кэлбиттэрэ запрос диэн ыйытык кэлбитэ дьоннортон били ревность диэн баар диэбит курдук дьон сыһыаныгар тон дьахтар уна эр киһи сыһыаны элбэх буолар булаа диэ ити туһунан баһас кэпсэтиэхэ ту диэн эмиэ отон бастатан туран этиэмит биһи на психологтар курдук инник били тох детально буолбатах биһи үксэ кормологтар буолар быһытынан биһи дириҥ причинно-следственной связи ырытан хайыхпысы ол иһин үксэ оннук олоххо буолар түгэннэри буолар олохно дириҥник барабыт диэн ити буолар дьэ сээп дьэ ити курдук бара кэрэни кытта үтүөнү кытта үтүөнү таптал махтал аныгы көрсүөххэ диэри